Croeso cynnes i Undeb yr Annibynwyr i Wrecsam ac i Saith Seren.
Croeso i Wrecsam. Croeso i'r Undeb Annibynwyr Cymraeg.
Croeso i Wrecsam, croeso ar ran eglwysi y cyfundeb dwyrain Dinbych a Fflint, sef nid yn unig Wrecsam ond Rhos, Llandegla, Llangollen ymlaen rownd, y naw eglwys sydd yn croesawu chi. Grŵp bach, ond grŵp da ni'n falch iawn o'ch croesawu chi ac yn rhoi croeso cynnes iawn. i'n dybranwy'n bwynwyr Cymraeg 2023 yma ato ni. Da chi'n gyfarwydd yn Wrecsam yn sicr erbyn hyn, achos maen nhw'n uh, uh, yn yr wasg ar hyd yr amser o'r clwb pel droed, lle allwch chi fynd i fanno i weld yr stadiwm, uh, fydd ddim modd i mi iawn fynd am gemau na byd, ond allwch chi fynd i weld y lle. Um, Mae'n e- Yy, enwog hefyd am Morgan Llwyd, yr enw ar yr ysgol uwchradd, a mae yna gofeb iddo fo ar ffordd Rhos Ddu. Mae enw fo fel Morgan Lloyd ar rhestr o ffeiriaid Eglwys y Plwy. Ac yn fwy diddorol, fe- wel na, dim fwy diddorol, ond yn ddiddorol hefyd, tu allan i'r i'r eglwys mae bedd Elihu Yale, um, efo'r coleg yn Merig ac yn y blaen, a dyn da chi'n gweld uh, lot o sgwennu ar y bedd yna sy'n eitha diddorol. Rhos, wrth gwrs, yn adnabyddus iawn am ei chanu, am ei cherddorion ac yn y blaen, a mi welwch chi hynny pan ddewch i fyny'r stiwt, a fanna fydd y gynhadledd yn digwydd. Um, a dwi wedi dweud yn yr llythyr croeso i chi fynd draw i, i Llangollen os ywch chi gyfle. um, achos mae honno'n bentre fach digon difyr. Felly mae croeso i chi wneud bob math rhyw bethau fel yna ac mwynhau'r ardal. Um, peidiwch am mynd i gair achos mae'n Lloegr.
Fy enw i yw Chris Evans, dwi'n athro gwyddoniaeth yn Ysgol Morgan Llwyd, Wrexham, a dwi hefyd yn gadeirydd ar Ganolfan Gymraeg Wrecsam, Saith Seren. i gael y magu yn Rexham ac o'n i'n mynd i'r capel, capel y groes, o'n i'n mynd i pen wrth dyfu fyny. Um, ond doedd ddim lle fel hyn yn Rexham uh, tan 2011 um, pan oeddwn ni'n neud gigiau Cymraeg Oeddwn ni'n mynd o un lle i'r llall a doedd ddim canolbwynt uh, i'r um, gymdeithas Gymraeg, i'r gymuned Gymraeg, tu allan i'r ysgol a'r capel falle, um, a falle Merched y Wawr a Meibio Meilor. Felly dyna oedd uh, nod y lle yma. Mae'n gynnig gysylltiad cryf efo cerddoriaeth, ond hefyd efo chwaraeon. Dyn ni'n dangos gemau Cymru rygbi drwy'r Gymraeg ar S4C a hefyd pêl-droed wrth gwrs. Mae Wrecsam yn cysylltiad cryf y pêl-droed ac dyn ni wastad wedi bod efo cysylltiad cry efo'r tîm pêl-droed dros y blynyddoedd. Dyn ni wedi helpu codi arian at y clwb. Mae'n swnio'n od rwan. Teimlo'n od bod ni, bod ni wedi bod yn codi arian at glwb sydd rwan uh, mor gyfoethog ynddo. Mae'r lle mae'n reit brysur. Uh, mae yna rhywbeth ymlaen yma bob nos. Ac ie, fel dyn ni wedi dweud, mae'r gigiau Cymraeg yn llwyddiannus iawn yma.
Dyn ni yn Capel Bethlehem, fel sori chi gog, yn y gornel. Ymateb pawb o'n nhw di mewn trwy'r drws, ydy'r ymateb ddylech chi roi, waw! Mae pawb yn Taw i Syrdane mewn gwirionedd. Yym. Mae'r capel yn cael ei adnabod fel capel bychan. Mae hynny'n ychwanegu at y syndod, wrth gwrs. Cradock Roberts, Doctor Cradock, Doctor Crad i ni blant. Yym. Er bod, dwi'n mynd i gofio fel, fel y cyfryw wedi marw ychydig cyn ges i'n ngeni, o'dd o'n gyfrifol am sefydlu'r organ. Talu'n iddyn nhw am ychwanegiadau ati, ac oedd o 'ma yn brydlon bob Sul byth yn methu, er i fod o'n mynd ar wy hyd a lled Cymru, oedd o wastad yna, bysa fyth. Yn dal i ganu am y Mynydd Cradog 'ma wrth gwrs, yn Newark dwi'n meddwl ydi, dyn ni, welwch chi yn yr arglwydd i ddechrau. Prom, unrhyw arsyll arbennig, mae Newark yn agor. Wedyn mae In Memoriam wrth gwrs, ond dan ni ar The Old Feminine, a Good Bolt Seal fel entrada, ac i gloi, dan ni'n canu Vesper.
Mae'r eglwysi 'di mynd yn fach iawn, wel naw eglwys dwi'n meddwl bod fi'n enwi yn yr llythyr croeso. Um, rhai yn nhw yn wan iawn ynddo. Um, eraill yn weddol ac yn uh, um, symud ymlaen fel gorau gallan nhw. Ond mae yna symudiadau eraill, er enghraifft, yn Llandegle. Mae'r presbyteriaid a'r annibynnwyr wedi dod at ei gilydd i greu eglwys bro tegla. Mae hon yn, yn ffyniannus ac yn le braf iawn i fynd i wasanaethu ynddo fo sy'n cynnwys gwahanol oedran o, o rei ifanc i rei mewn oed a mae'n braf gweld hynny. A wedyn mae gennych chi Capel y Groes, lle mae Beneser fel adeilad y cae, ond maen nhw bellach fel eglwys 'di symud i rannu'r adeilad gyda Capel y Groes, lle mae'r ddwy eglwys mewn un, a dwi'n meddwl bod hwnna yn gweithio'n arbennig o dda. Mi o' 'na sôn flynyddoedd yn ôl y dylai hynna ddigwydd, achos mae pawb yn ffrindiau ac yn yr un gymdeithasau, bob peth, beth bynnag. Ond maen nhw hefo'i gilydd yn addoli, ac uh, mae yna deimlad braf iawn ar fore Sul pan mae rhywun yn mynd draw i fanno, o dan arweiniad, wrth gwrs, Aled Lewis Evans bellach, sydd yn wneud dog ar y beneser, Ac ar Capel Groes ac ar John Street Caer, lle mae gen o ddigon o waith ar ei ŵyl o credu.
Siwan Jones ydw i a dwi yn berchen siop yn Tŷ Pawb. um, sef Siop Siwan, uh, siop Cymraeg sydd yn gwerthu cardiau ac um, anrhegion a llyfrau Cymraeg a pethau sydd yn dathlu Cymru a Wrexham hefyd. Um, proud o fod dod o Wrexham. Ond ie, uh, yeah, so gwerthu lot o bethau um, Cymraeg fel y siop Cymraeg yn Wrexham. Dwi hefyd yn gweithio um, fel gweithiwr plant ieuenctid efo um, Eglwys Beth Bwteraidd Cymru. Um, so dwi'n gweithio o fewn y capel um, yn Capel y Groes yn Wrexham un diwrnod yr wsos a wedyn um, dau ddiwrnod um, tu allan i'r capel um, i'r henedyddiaeth yn yr ardal. Dros y blynyddoedd mae um, ma yna teimlo bod yna rhywbeth fel shift wedi digwydd dwi'n meddwl. Um, yn enwedig efo'r ieuenctid, um, mae, um, yeah, dwi wedi dechrau um,

Enw fi 'di Lily Jones, dwi'n 17 oed, dwi'n chwarae i i dîm Wrecsam merched a da ni newydd cael dyrchafiad i i'r Welsh Prem. Ie, yeah, oedd o'n brofiad anhygoel, ti'n ma chwarae i tîm lleol yn, yn rhywbeth dim, di ddim llawer o pobl yn gallu neud, a mae'r ma fraint o cael neud hynna i, i, i tîm Wrecsam yn, yn anhygoel i fi, a i gael chwarae ar llwyfan fel yma hefyd yn ystod y tymor yn yn deimlad anhygoel. Ie, yeah, be, ma, be maen nhw wedi gwneud i Wrexham yn anhygoel, nid yn unig y clwb ond, ond i'r dre. Um, Ti'n maen nhw wedi rhoi'r ffunding na i, i tîm y merched i, i cael gwneud be da, be da ni wedi gwneud efo'r tymor yma a mae cefnogaeth nhw wedi bod yn anhygoel. Da, da ni'n gallu deud rhywbeth drwg amdanyn nhw really, ond maen nhw wedi bod yn, yn, yn anhygoel iddyn ni. Nes i, nes i gael ei fflio allan i LA i, i cyfarfod Rob, oedd hwnna'n anhygoel. Um, ia, oedd o'n brofiad gwych. Nes i cyfarfod Rob a Ryan hefyd yma pryd nath ni chwarae um, efo'r Torf Huge, o'n nhw'n jyst ar y cae yn siarad efo, efo ni. Um, yeah, maen nhw'n ma nhw dynion really down to earth, a mae'r cefnogaeth maen nhw wedi rhoi nid yn unig i'r clwb ond, ond i'r dre gyfan yn... Ie, yeah, mae'n ma cos. Ie, yeah, dwi wedi bod yn mynd i caffel ers fi wedi bod yn hogan ifanc, ifanc iawn, mynd efo, efo nain a dad. Um, mae jyst wedi bod yn rhan o bywyd fi ers i fod yn ifanc a dwi jyst heb stopio mynd, really. Um, nes i Mynd i Coleg y Bala hefyd, uh, sy'n, mo, pa, pobl ifanc i gyd sy'n sy joio mynd i capel a yn cael treulio amser efo'n gilydd. A mae, mae di roi gymaint o hyder i fi, ti'n mo, ma, cael y ffydd na a, a bod o gwmpas pobl sy'n sy rhannu'r un ffydd yn, yn teimlo di'n rili really neis. Yeah.
Newch chi fwynhau'r ysdiwt, mae o'n adeilad trawiadol iawn ac yn adeilad hanesyddol iawn. Dim ond i chi fod yn ofalus o'r gloch ar, ar y cloc uwch ar y to sy'n gallu canu fel fi'n hyn, dyri, sy'n breu braw i chi. Ond mae'n adeilad hyfryd dros ben, ydych chi yn rili really mwynhau yna. Ac da ni'n edrych mlaen yn fawr iawn i'ch croesawu chi i'r gweithgarwch i gyd. ac yn dymuno siwrneia saff ond yn dymuno'r gorau i'r digwyddiadau yn ystod y dyddiau nes yma rwan.